Betemu baru kitai baru wai channel Panggau Libau TV betemu kita begulai kita ninga kita jaku aku tetap hari tetap nintang malam kuchah-kuchah nusi kitai cherita sebedau kitai tinduk malam ok uh, tan taja pia tadi aku dah berkorban untuk kitai jadi kita agi berkorban untuk aku ngau aku sekali ngangkat ke channel tu awak ke channel tu boleh datai ngagai 100 ribu subscriber ok um, itu kita bisa jatuh pandak Dikunsi ke madik kitai ke nama iya Incun tau ari Merudik aaa gawa ba Woodman Kuala Berang Bakong Estate ok Merudik Sungai Pasir tu asai ke aku aku pun lupa dah aaa iya tu tadi bisi bekunsi enggau aku jerita pandak tau jerita sida iya ke sebuat lebuh maya gawa ba ladang ketu kau. Siku ari kaban itu tadi ke benama Anggat lalu siku agi ke benama Jee. Seduai iya gawa nyadi mekanik. Nyadi siku agi assistant store keeper ke benama Sigat. Nyadi sida iya tiga tu tadi Anggat, Jee enggau Sigat tu tadi sigi bebakih udu. Pagi siti. Angkat seduai beji nurun gawa deh. Masuk blok laban ke gawa beladang ne. Dasuh chip seduai masuk ke beluk kin deh. Nyampau diri ke tama dalam beluk kin. Alai ngelawa uhh piko ke jai dalam di entok kubi deh. Kitai mega nemu pama sebut jalai ladang. Mayuh parit kiba kanan apan nama semua nya tadi au. Sep manjai manjai jalai seduai ke uhh masuk ke dalam kin tadi duai. Uhh angkat seduai beji tu tadi sigi berati ke parit. Mansa parit siti berati mansa parit siti berati ke tadi laban kebuah nama bisi bisi te kingin keduai te au nyadi mansa da parit siti dia de beji seduai iya ngga tu tadi peda ke mayuh meh pantuk ikan na seduai pening pangan diri seduai iya wee unggal nya lauk unggal depan mata nya aja pia ku seduai iya wai bejaku enda ngga tadi madah ngi beji de eh lagi tu meh ja lah. Pama nurun tengah hari legi. Pagi tu ngai nyadi tu pagi tu. Pulai tu tengah hari agi makai. Udah nya tu penurun nurun gawa baru lemai legi. Baru tu meh ya lah. Legi sida iya. Pia ku beji wai. Em barang iya meh. Lama ja lah ku nya nurun kai. Pia ku angat wai. Sambil merening ke parit kin lalu ketim nya beketup simai iya. Asai ketegalan nya mega ikan nibar ke jalai ke ketim nya kai kia tu ai. Pengumba enda ga maya nya ke deh ikan mantuk kiba mantuk kanan ga udah ga besai-besai pantuk ikan nya tadi tu ai. Nama deh nadai meh duai peduli ke nya nyau meh duai iya lalu masuk ke dalam kin gawa bedin ngadu ke kato ke jai nyapa nama semua tadi. Kira ke jam nya pukul sebelas pulai seduai iya laban ka makai tengah hari deh. Mansa parit nya baru. Ngetu baru udah iya. Peda tadi woi ikan pandu ikan tadi meruan baka selama. Balat agi ari ke mula-mula tadi nya anjai dia. Apu mati kayau ikan nya legi kita legi kita. Pia ku anggat woi agi ngingat ke jalai ke berumah din ke lama enda tibar ke deh. Nya ti tu nurun lemai legi ingat ke jalai ti. Pia ku beji. Au meh, ba arah mupuk tu ah, kena ngerindang diri. Pia ko duai ya wai, mupuk meh seduai nya tadi. Datai meh ba kuarter seno diau tadi duai, dia manggat ke diri ngeleka ke raga ya, lalu dulu nyingkau jala nyimpan ba raga enggai kena ingat dudi makai. Nya ke tadi au. Em jalan nyadi udah nya tadi raga ke udah simpan jalan telu nyau anyung ke kereta kin enggai kena ingat taban ke legi. Pia ko iya. Em. Nama enda eh. Pengudah nya tadi iya pan lalu kujung bilik kin meri manuk makai tengah hari nya laban bisi nupi manuk sabung ne. Pengudah ke meri manuk dia deh sigat ke kaban duai ke nyadi assistant stock keeper nya tadi lalu ke bilik ke anggat kia laban deka lalu ke bilik anggat kia mai asi mai lauk laban bilik seduai semua sepiak aja neh. Kira ke sigat tu tadi aaa makai tengah hari enggau anggat dia laban nengah makai kediri enda nya amai ga makai nengah betunga dep ke nya tadi duai. Maya ke makai entari angkat pelu nusi. Nusi ke utai dipeda seduai beji maya seduai nurun pagi nya. Ooh ma pantuk ikan ke baka ke nganti kitai ke ngambi aja. Ko ko angkat weh samain nusi ne agi. Reti nuh nya ngagai sigat tadi. Excited enda ari nusi ne tadi. Menyulut menyulut deka mata iya tadi. Enda sabar ka nurun nibar ke jala nya tadi. Nai lapa enda lu tangkap due sekali deh. Pia aku sigat weh semi nyuap asi nya deh. Eii ngai nyadi nangkap kami duai enda leh laban ke ke tino nya gawa kin enda leh nemu tai ke baka nyam ti nemu ti nyudah meh ja la tadi. Mina meh sepana ngai nyadi sepana ti kau ke dikai ke bukai ulih nangkap ikan sepana nya. Pia ku angat weh enti kami enti kami duai enti nemu tadi deh baik ku meh ja la nya tadi nya. Ti bisi jala baik ku tadi semua ikan ke parit nya abis ja gumpul megang megang sapu tibar ku megang megang ku tadi pia ku ku anggat tu ai deh lawa meh jaku nya kan nyapu kan nibar semua engka ngambi ikan ke dalam parit nya megang megang engka pengiran ati iya amun nya nyadi sigat tu tadi ketawa aja tuchum aja ninga madah baka nya. Nah, mun sekumbang ke makai ne tadi, angga deh ngetu-ngetu nusi ke cerita ikan nya tadi duai. Agi ne puas ati mayat neg ikan nya tadi duai. Laki nya ti meda keh, ikan ulih aku legi, bai ku lemai legi. Amat medi nya, ka nisik ikan nya nyentuk ke malam, pia ku anggat weh. Madah agi uhh kati nya sigat tadi, sigat tu chum aja ninga tu ke iya samai nagun kepala. Besai dang angan anggat tu tadi duai. Jam udah pukul satu. Semua orang tadi pan udah mega belabuh gawa baru. Nyadi aaa beji enggau angat betemu baru ke ba kiti meh nya ba workshop dia. Dua iya tadi nan aja bebeb be lalu mupuk baru ke napat ke ikan nya tadi dua iya nyadi laban ke madah agi chip tadi kubi nya baru habis temu da gaga seduai iya nya maka ngaga kin baru pia ku dua iya tadi. Cip nadai meh jaku ngau ka aja tadi lalu ngasuh seduai yakin deh em. Aaa sebedau duai mupuk tadi limbang enda lama ke seduai ngagi aaa ke store kia deh wai laban deka ngambi sepipat kato ka pasang seduai tadi deh ba sigat dia deh em. Aaa udah ngambi sepipat semua sebedau ke berangkat sempat ga angat tu madah ngagai sigat lagi. Ingat lagi keyh pia ku iya madah ngagai sigat. Ingat nama nya bah, ku Sigat ga. Anan tu bendar digawa galau ngintu ikan tulang dinya lagi. Pia ku Anggat wai, semi tuchum-tuchum lalu ngengkah sepipat nyabab bunit kereta pilak iya da. Aaa nama da nyau meh seduai nya mupuk tadi Sigat mina tuchum aja meda ulah ke nundi bekenyau. Datai dia seduai ba parit ke mayuh ikan ke tepeda duai tadi da wai. Dia meh seduai lalu ngetu. Sekali duai sekali duai meda ke parit ke wai arit ati seduai iya. Meda tan nadai pan tu ikan agi ah. Anang ke nya kali seluai kemit ngan arai meh mantuk agi dia ni sebut ke bawan nya tadi oh awak ke dulu ku angat kin dulu tuah enggau masang sepipat nya dulu pulai lama lagi bisi sida yayan engka sida nyagi taim baka tuah mah nya taim makai tengah hari pia ku angat ku ai nundi bejin tadi sempat ke tadi tu eh amu pok meh seduai tadi ngadu kato penama semua. Aal ari pelemai kato pan lalu nyadi au kato pan lalu nyadi idup lalu ulih kena bejalai ulih kena gawa pegila nyau medu ai tadi umur umur emban pulai baru deh ngetu parit deh baru ka datai bah parit dia sama baka nya tadi ketak nun aja ai nya nadai baka bantu ikan apan nama semua nyi ngumba endar nama ikan nyu nyu nadai agi ngayan diri ni pen wai jelau dah tebai tadi. Enti ke nibar ya jala angat tadi deh kelama enda terjun ke ai nya um udah nya tadi meda hari nyukap sesilau endar mupuk meduai pulai ke kem kem baru pulai gawa lemai nya sigat tu tadi laban ke bayar manok sabong baju bilik din seriah nganti ke angat tu pulai ke mai ikan pia ku anak ti iya datai da angat tu ba rumah wai. lalu ngereka ke raga nya tadi sambil lebuh lubah nya tadi wai nya baka kenderaian daya ke idup agi baka ke mati bini nya de meh telenga ke meh pintu ujung bilik ka meri manuk iya makai dia iya meda sigat benung keti meh nya bayam-bayam bulu manuk iya manuk biring iya meh nya nyadi enggau angat tu suba wai manuk nya manuk labang nya neh laun di pulai ke pia ku sigat wai bendar sulu di beji peraba ka aku. Bah ni deh. Kitu keh, ku ngintu iya ambi bisi kelauk tu malam agi. Pia ku Sigat wei sambil bediri lalu merap manuk nya tadi. Nyadi Sigat tu ka nenemu ulu lunga iya laban nama iya meda anggat tu tanda pengerah endar baka ke mula tengah hari tadi madah ke muih ikan deh. Enta sinu gamal tar tuai nadai nyebut cherita ikan apan amoa apan semua agi deh meda gamal anggat tu lain endar deh. Rugi ngapa mai jala nya ngundan kulu kili raning. Nya maya kitai nerai mai jala nya sida bisi pansut. Nya maya kitai bisi mai jala anang ke pansut anak ikan seluai ke lungau nya nadai meh mantuk dia tadi. Pia ku Anggat weh sambil meri manuk aaa labang nya jagung deh lalu ngemansut ke manuk nya lalu nambat ba luar. Nai anal mai maku tu tadi daripada aku tudah betukar gari tu kan isi ikan nya. Pia ko sigat sigat sigi sengaja nundi nundi ya ngangat ngangat ke agi ne. Ai ngai dila ngundi aku tu. Pia ko angah tu ai nama sigat sigi tuchum ari tadi laban iya nemu lu lunga nya sigi nadai bulih nama ke buah laban iya sigi udah meda manggat nya terubah datai tadi wai nyu sinu gamang le tadi nya iya tadi inye unga langgar ko madah ke dei kuma dina latung dunya ditu. Nang alai tau empeka mimit kitai dulu ke ngereja utai ku madah ke deh. Sambil kete pia ko lebih lebih agi deka ngereja pengawa tanah baka deka ngaga iya lebuh tengah hari tu pagi tadi deh nyebut iya pagi tadi deh empeka dulu nadai nya ka bedarah ka mata di nadai mende baka ikan nya tadi. Pia ko si Igat weh sambil murus-murus manuk sambil nyindir-nyindir Anggat nya te. Asa mati tudah Anggat nya tadi duai beji nadai bulih ikan uhh memuas tadi eh kapa kiruh ke ikan nya. Nah tis ke manuk tuah tu. Pia ko Anggat weh lalu nangkap manuk labang nya nyau. Neh nama deh lepas ke manuk nya manuk ke besabung puas mati seduai lemai nya weh meda manuk pangan diri besabung nadai mih ikan ke ba ladang nya tadi. Pai nya murah madah ti ba kampung puhang enda tau bejaku dulu. Kami bisi cerita menua kami au aaa ngint aaa kati nya ngiga ikan. Aku tunyo limpang dah lama kutu sorry a ka angkat au aku tunyo nambah ka mimit becerita nuan tu. Nyadi bisi be menua kami di enda kumbai kami Lubok Baya. Au, aku enda nemu nama ke bah ngumbai nya Lubok Baya. Engka nya kala meda baya ke ini dia engka nadai tang kami selalu ngiga ikan dia nadai ga kala meda baya dia enggai ga aaa jaku lebih-lebih dia wai. Oh baka selama ti kami ngiga ikan deh nadai mai utai, mai asi, aaa mai garam, biching, cabi, limau, belacan udah chukup. Bulih amai weh ikan bawan tu uish tempap ke di mesai pinggai nya ke di ikan kaloi ukai bela bula aku ni kita menoa peking ni kita menoa sebubu ni kita menoa orang sebatu nya na tau nadai bula aku tau tanya kita orang tu menoa ke mickin raga enggau raga enggau kambut enggau berang diaja tanya ke dek ulih ke enda ngesan ikan nya baik pulai lagi empa mayuh ikan menoa ke migin ku aku tu au minta ampun aku au kemaya kami ke nyaga tau kami beremba tau kami mukat tadi. Bisi kaban ku tu siku ke deh wai. Tama nama enti bun tangau kami iram. Nya meh tadi laban keti betundi deh bulih ikan aaa keti nya aaa keti nama nya bawan ke besai ke mesti pinggai ke deh. Bulih mega ikan baung ke besai ukai ukai bala kita ku ke deh. Mit lengan ku tu besai agi ikan baung nya bulih tuman meh ke di besai. Aku nan nemu madah kita aku rindu mai suba ke deh wai nyadi iram tu tadi. Laban ke gagit ne meda baung ke besai nya deh. Aah tu baru nyamai tunu legi it ku iya. Abis ngetu tulang empa ku tu legi. Ku iya weh bejaku kediri tadi aku tu ninga. Ukai mina ku aja bisi kami bukai ninga magang magang la deh kiruh ke iya. Bulih ikan ba wan kenya ke nyebut. Pu tu nyamai amat tu legi ti tunu ngeritik aja minyak tu legi ku iya. Kenya belama lama tadi sekali makai kami tengah hari. Dudi makai nunu ikan dulu. laban ikan nya mayuh ke darak dia deh macam mata dia becampur ikan nya dia tadi awai becampur campur campur milih ke diri nama ke dempa deh nunu nunu ikan apan nama semua manzau meh kami tu tadi deh apan nama semua engku nama deh ngira bawan siku baung siku ngu chuku ape sambil ma laban bisi sambal baik meh mayuh deh aa penyelai tadi ngun tibun ko kami tu tadi kiram tadi laban ke nunu ikan bawan eh kai ikan baung. Ti nemu ikan baru engkai tu kena api mimit lalu ngeliti kulit lalu mansau ai tayau. Tang ngoya nya tangai mansau-mansau ai. Nya ke penyelai iya wai. Amai ke ukai bola-bola deh ke enda liyat deh ke deh tenengkah ai ba api kiya ke deh. Ukai baka kami achok ari tisi dayeng meh aja enta deh tak ambi ikan tetikau ke dalam indu api enti hari ke deh wai. Nemu kita wai luar ai mansau. Tang dalam agi bedarah, enda kala semua idup ku meda ikan baka nya tunu kati nama nya baka nya indah ka engku bawan ke ari bisi tisi nya kani nemu mansau enda bau sebut ke baung tadi nya ke nya au so moral ngagai story cerita tu tadi au kitai enda tau peka dulu contoh uhh bulan depan aku akan meli kereta ku kitai war war kan tadi madah agi tu madah agi kaban madah agi tu post ba facebook. Pak padah ba whatsapp story aku meli kerita tu wau lawa meh kereta tu ujoh bulan aku meli dik dalam secara enda sengaja datai ba ujoh bulan utai nya tu enda nyadi ku madah kita laban nama uhh pepatah kati iban sempama jaku kati iban ba getu antu ba baruh dagu enti utai nya manah iya deka ngamat utai nya manah. Ti utai nya jai, iya deka ngama utai nya jai. Tang enti jaku kita peka besumbung-sumbung baka nya tadi nya utai enda manah nya au, iya ulih mulaika nya tu enda nyadi. Baka nya tadi au. Um nya meh orang selalu madah baka tu anang bejanji dulu pama ka nurun. Baka nya tadi au enti baka oi sanu um stand by deh pegi la tua ke pasar nggih paksen meda wayang. Ko cherita ko jaku tadi au. Tang apabila datai ba pegila tu enda nyadi nya bisi pengoh bukai. Okay pama deka. Telipon nurun diatu kenya baru nyadi kala enda kita bekenya. Kenya kita ari au, Weh anchi deh weh baka chigu chigu aku bejaku kita nerang kita tau nyadi chigu basa iya baan aku tu nyeh. Anchi weh umbas nya mayuh cherita kita aku tu pama bejaku ngai bala bedau badu. Aku tu pama becherita ngai ngetu ngetu kita aja ke tanya ka kena kita merenik ai mending ke ka semalam malam tu cherita ka ma aku tu kadi mayuh cherita kadi anchi kadi meda kadi bedau agi cherita tu bedau agi cherita nya bedau agi cherita ke. Kati nama nya tapang ke diatu agi idup tembus laban kati meda sangkuh Bongai Nuing bisi bedau agi cerita ke endur Bongai Nuing betapa diatu ke enda temu orang bisi mayuh nya tengah nyadi serak enggau cerita Bubi tu eh sapa nama tadi Angat tu tengah nyadi serak iya angai ke nganu ti lebih lebih lagi deh laban aku tu tadi nyu nyampor ke mimit. Cherita ke iya ke angat tu tadi kempekak dulu gaga ke ikan deka bulih nya ke nya mega cherita ke dikunsi ka aku ba menua kami suba uhh entibun tu tadi gaga ke ikan nya ambi ke jampat mansau lalu ulih empa iya ke nya tadi au uhh lengka ku naka tu dulu cherita kitai enti kita bisi cherita ba ketu ke mena mena ba ketu ke kunsi enggau aku tulis mena mena karang mena mena send ngagai aku ok. baka ngelanggat tu tadi uh, ambil nombor telefon WhatsApp aku ba baruh di description dia lagi WhatsApp aku ja okey cukup manah cerita angkat kita tu tadi bisi pengajaran ya bisi moral ke diri empu okey begitu terkenduk aku jadi ngajar aku nya boja dari pengulibau nya boja pegari tau kata Zritun Raja anak ninga semua support channel tu siga smart selalu